Abusuafo ayɛ ma mo nyinaa dwo ma akwaaba de ba nsɛm sisi kaseɛ bɔ so wɔ Master P one TV so. Saa bere yi ɔman mu ne amahodoɔ so nsɛm a yɛn nsa aka sɛ nsɛm sisi kaseɛ bɔ no na yɛde ba bɛda yɛn ahwɛfoɔ ne yɛn atiefoɔ nyinaa. Ma menka wo sɛ ɛyɛ kaseɛ bɔ yi nnwumakuo ahodoɔ ma so yɛ asene ma yɛde kaseɛ bɔ no ɛbrɛ mo ɛyɛ djreloaded dot com ɛno ɛyɛ beaeɛ anaasɛ website a sɛ wopɛ nnwom ahodoɔ no bi adownloadu sɛ ɛyɛ gospel anaa sɛ ɛyɛ hip life, hip hop na afei cool music ne nyinaa no wo pɛ ne nyinaa bi atie a na sɛ wopɛ bi a download a wobɛ search ɛyɛ www dot ɛyɛ dj reloaded dot com na wo nso watumi a download ɛnwom ahodoɔ no nyinaa bi na anaa sɛ wabɔ ne nyinaa bi wɔ na nso watie na biribiara nso atumi akɔ nkan ɛde ama wo saa bɛn no kasɛ nso sɛ nsɛm a yɛde ba bɛdan mu nsɛm ahodoɔ bebree no wopɛ dodoɔ no nso atumi akenkan a wode asɛ wobɛvisiti www dot master p one dot com. Saa nnwumakuo adaworoma na wɔasɔ yɛ asen a yɛde ɛyɛ nsɛm sisi kaseɛbɔ de ba bɛdaa mu. Saa berɛ yi mom yɛnhwɛ nsɛm a ɛredi akotene wɔ yɛn kaseɛbɔ yi so. Adɔkotafoɔ ayi ɛyɛ ɛsen ahodoɔ ahanum ne aduonu nsia, ɛyɛ five hundred and twenty six, de afiri ɛyɛ abɔfra a wanya mfinhyia nson no mu. Saa ara nso na kɔpie mu UK man mu a saa berɛ a me ne wo kasa yi, ababaawa a wanya mfinhyia ɛyɛ aduonum nnan, ɛyɛ fifty four, ɔkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔba UAE man mu na ɔbɛbie ɛyɛ Vagina Spa. Nneɛma ahodoɔ a ɔpɛ sɛ ɔde bɛka ɛyɛ Vagina Spa no ho no nso, ne nyinaa yɛde mu nkyerɛmu bɛbrɛ mo wɔ ɛyɛ kaseɛbɔ yi so. Saa ara nso na sɛ UK hɔ nom abie mu nso wo kɔpie mu hɔ nom a saa berɛ a me ne wo kasa yi, papa a saa berɛ yi ɛyɛ ne lifetime savings no, ɔsave yɛ ara bɛpem saa berɛ no, wato atwene. Yɛ nkyerɛ sɛ ne nsa bɛka anaasɛ ne nsa nso ntumi nka. Ma menka wo sɛ, ɛɛ, yɛde emu nkyɛmu nyinaa na ɛbɛbrɛ mo wɔ kaseɛbɔ yi so. Edin a wɔde frɛ me ara ne Amansɛn Soma, Kɔbena Owusu Mensah me din. Ɛho hia me na mede kaseɛbɔ yi rebrɛ mo. Kaseɛbɔ yi, wobɛtumi ahwɛ no live anaasɛ yɛ streaming live wɔ ɛyɛ Facebook, wo sɛkye Master P na wo nso woaba abɛka ho. Saa nso no, M'asɛm nie page no nso wɔ Facebook. nso wobɛtumi a like na woahyɛ na biribiara nso atumi akɔ nkan de ama mmienu mmienu nyinaa. Sɛ yɛwie dwumadie no nso a, baabi a ɛkukye no nyinaa de kɔguo ɛyɛ ɛyɛ YouTube. YouTube no nso wobɛsɛkye ɛyɛ Master P One TV na afei yɛ programs ahodoɔ nyinaa nso wa like, wa view, wa share, afei nso wa subscribe ɛyɛ notification button no wa subscribe na afei nso wabɛka ɛyɛ M'Asɛm Nie abusua no sɛ Master P One TV no nso atumi abɛbɛka ho, na biribiara nso atumi akɔ nkan. Yɛnhwɛ na ɛnye nsɛm no mu nkyerɛmu. Ɔdɔkotani bi a ɔno ɔfiri ɛyɛ India man mu, saa berɛ a me ne wo kasa yi, ɛyɛ wayi ɛse ahodoɔ mmaako mmaako, ɛyɛ 526, ɛyɛ ahanum ne aduonu nsia de afiri akwadaa a Ɔnya mfinhyia bɛyɛ nson no mu, na nsɛm no kɔ so kyerɛ mu a, ɛyɛ abofra a wanya mfinhyia nson no. Ɔkyerɛ sɛ, bere a onyaa mfinhyia mmiɛnsa no, ohui sɛ n'apantan hɔ baabi a ɛyɛ n'anom no, da bi ohu sɛ nsuo firi hɔnom ba a, ɔkɔmpleni ma ne mother anaasɛ n'awofoɔ anaasɛ ne parents, na ɛno na ne parents yi anaasɛ n'awofoɔ yi de no kɔpue mu wɔ dɔkotani a ɔno wɔ India mmaa mu sɛ ɔnhwɛ na ɔmmoa na abofra no ho ntɔ no, na ɛno Ɛna ɔmo kɔ kɔyɛ no oprehyɛn no, ɔmo hu sɛ nneɛma bi awo ataa so wɔ abɔfra no dodo mu hɔ nom a ɛyɛ biribi te sɛ ɛsee. Nti ɔmo kɔyɛ no oprehyɛn no na ɔmo de bɛto abɔnten akyerɛ sɛ ɛsee mmaako mmaako ɛyɛ ɛyɛ five hundred and twenty six ɛna ɔmo atumi ayi de afiri ɛyɛ abɔfra a ɔno nso wanya mfinhyia edu nson no anum a ɔmo de mo ho mfonini ɛne confirmation nyinaa no aba abɛto abɔnten a saa bere ayɛ dagyaa ɛwɔ ɛyɛ India ne ne mpata mu nyinaa. Saa nso yɛtoa so nsɛm no so a, ɛɛ wiase mi mpanyinfoɔ aka toa sɛ adwuma bɔne nte sɛ korɔ no, nanso maame a wanya mfinhyia ɛyɛ ɛyɛ aduonum nnan, ɛyɛ 54 a ɔno ɔwɔ UK mmaa mu no, ɛɛ ɔkyerɛ sɛ saa berɛ yi nyame aboa no, ɔpɛ sɛ ɔtrɛ ne hyɛm ɛwɔ dwuma a ɔdie. Dwuma a ɔdie ara ne sɛ ɔyɛ spa ahodoɔ a baabi a wokɔ sɛ ɔhonam yɛ ɔyɛ a yɛmiamia wo na ɔhonam sisi wo nso wontumi ɛtumi sane yie wɔ wedeɛ mu no ɔpɛ sɛ ɔtrɛ no ahyɛ mu na baabi a wɔde ani akyerɛ deɛ ɛyɛ UAE anaasɛ Dubai mpatamu na ɔpɛ sɛ ɔba na hanom deɛ deɛ deɛ ɔba bɛbie no ɛyɛ Vagina Spa sɛ ɛka Vagina Spa ɛno yɛkyerɛ sɛ mmaa akɔso akumaa yi ɛno ho adwuma na ɔba aba bɛdie. Na Maame kyerɛ ne nsam sɛ, Ɛɛ, nsɛm a anaasɛ dwumadi a ɔba bɛdie no, ɔba bɛboa ama yɛn nuanom mmaa no asɛbi sɛbi o, wɔn akɔsua kumaa no ayɛ dɛ gya anaasɛ ɛhɔnom nkyeɛ no, ɔbɛboa ma hɔnom nso atumi ayɛ dɛn? ayɛ kamakama. Wɔn ne me mma hyia a, biribiara nso atumi akɔ nkan, mohu sɛ wɔate dɛ wɔ me pɛ mu, na biribiara nso atumi akɔ nkan de ama wɔn. Wei ne nsɛm a Maame no de reto dwa. Na yɛbɛhwɛ berɛ a Master P1 TV bɛhwɛ sɛ UA yi hanom sɛ mmara bɛma kwan sɛ wɔma medi saa dwuma no a yɛde nyinaa no bɛkɔ so de abrɛ yɛn atiefoɔ wɔ aberɛ a yɛnyi wɔn mfiri mu. Ewiase mu a yɛwɔ yi, ɛfiri sɛ ɔboa ɔdomankoma ɛbɔ adeɛ no, nnipa ahodoɔ bebree no ara nso yɛ adwuma a wɔde nkakra nkakra nkakra toɔ na kɔ kɔpie. Ɛyɛ UK man mu a saa berɛ no meka sɛ Papa a saa berɛ yi ne mfeɛ rekɔ anim pa ara, me ne mo kasa yi, ɛyɛ ne sika a wɔ wasie anaasɛ waboaboa no firi ne mmɔfraase bɛpem saa berɛ nyinaa no, watabiri ato atwene ama saa berɛ yi wɔn a wɔyɛ recycling anaasɛ wɔn a wɔdanedane yɛ nneɛma fi anaasɛ nneɛma bɔne, bɔɔla ani de yɛ ade foforɔ no, saa berɛ yi akɔ akɔpue mu wɔn aso yɛ. Na papa yi kyerɛ sɛ. Bere a recyclerfo no baa ne nkyɛn no, nneɛma ahodoɔ a na ɛwɔ a ɛnyɛ a ɔrekɔto agu no, na ne werɛ afi sɛ bɔɔso bi a ɛwɔ mu no, ɛno mu na ɔyɛɛ saa osiee saa ne sika no a ɔmaa so a ɔkɔto tweneeɛ ma wɔn nso de kɔeɛ no. Na bere a ɔhuu sɛ, anaasɛ ɔkae sɛ ɔde ɛɛ saa bɔɔso no wato atwene ama wɔde kɔ no, ɔfrɛɛ ɛyɛ recycler no ɛɛ manager anaasɛ panyin pa a ɔno da ano sɛ, Sika sei, ɛyɛ two twenty three thousand US dollars. na wɔatow atwene ɛyɛ recycling bɔs no mu, enti no ɔsrɛɛ wɔn a wɔnhwɛ na wɔnni ho dwuma mfama no. Ah, papa yi nso tiee call no nso ɔde ɔseɛ yɛ ɔyɔ. Saa berɛ no no kasa yi, papa no nso de nsɛm too dwa, anaasɛ manager yi de nsɛm too dwa sɛ wɔnom a wɔbɛyɛ sorting, anaasɛ wɔbɛyiyi nneɛma no, wɔbɛsɔɔte, wɔbɛdanedane no ahwɛ sɛ wei yɛ rɔba, wei yɛ pas, ɛɛ plastic, wei nso yɛ nneɛma ahodoɔ a aka nyinaa no, wɔnhwɛ sɛ sɛ wɔhu saa bɔs no a, Ɛyɛ monhwɛ se saa sika no ɛda mu a, monfa papa no adeɛ nkɔ nkɔma no. Nyɛ menkyɛ adeɛ, ɛyɛ ababaawa a yɛato no din ɛyɛ Wise, ɔno ɛberɛ a ɔreyɛ sorting no na ohuu boaso yi a wɔreyɛ paa akyerɛ yi ma obiee so no, ne sika a ɛwɔ mu no pɛpɛɛpɛ saa na ɛteɛ, ama wantabiri sika no de akɔ akɔma ne wura, ama saa berɛ a me ne wo kasa yi, anigyesɛm na aba papa no abrabɔ mu, nka saa berɛ yi kaprɛ koraa nka ɔnni bi. Na yɛtoa nsɛm no so a, Awerɛhosɛm anaasɛ asɛm a asefem a asie wɔ UK man mu hɔ ara ne sɛ, ababaawa bi a ɔno ɔyɛɛ sɛ ɔrekɔ akɔkɔbu ɛyɛ LPG gas anaasɛ gas a yɛde gu ɛyɛ kaa mu na ɔno nso atumi ama ne kaa no atumi adi akɔneaba. Ɛberɛ a ɔkɔduu petrol pump bi a yɛmpɛ sɛ yɛde ne din bɛto dwa no, ɔkyerɛ sɛ ɛhɔnom no, ɛberɛ a ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔrebu no, ɔhuu sɛ aboa bi nenam ɛyɛ screen no so te sɛ wɔwɔ, sɛbi anaasɛ awɔ. Na ɔno deɛ no nim sɛ bia ebia ɛyɛ ɛyɛ invention bi a ɔma invent anasɛ adeɛ bi a ɔma invent a ɔmo de ɛkyerɛ sɛ ebia obu ɛyɛ diesel anasɛ petrol anasɛ LPG gas yi a ɛno ebetumi arezi ama ho sɛ saa berɛ ɛɛkɔ no ɛɛ wowie anasɛ wo petrol no ɛɛya aba na wieɛ ano saa na biribi ɛte saa. Nanso ɛberɛ obu wie hu sɛ aboa no sila ɔda ho ɛnenam screen no anim ɛna wei na ɔbɔ anan ɛkɔkyerɛ ɔnom a ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ saa ɛyɛ filling station mpɛsɛ yɛde ne din bɛto dwa no hɔ no ho sɛ ɔmma mɛhwɛ adekodeɛ no, na mmom no ɔbɛdu hɔ no, ɔsa ka kyerɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no sɛ ɔnim sɛ bi a wɔpɛ sɛ wɔpranke no, ae, ɛno nti na ɔhui ɔno nso ɛɛ ɔbɔ anan ɛbɔ mu ɛbɛka kyerɛ no, nanso ɛɛ mpanyinfoɔ a wɔyɛ adwuma kyerɛ sɛ ɛɛ ɛnkyɛɛ koraa no wɔbɛyɛ nsiesie adwuma bi ɛwɔ ɛyɛ hɔ nom nti wɔn sɛ ɛɛ bi a ɛno na ɛnam so ama ɛyɛ aboa no ɛtumi ɛkɔhyɛ anaasɛ ɔwɔ yi ɛtumi kɔhyɛ hɔ nom a ɛno nso ɛyɛ ahodwirisɛm sɛ bɛrɛ nom kasa yi Wɔnom a wɔyɛ technician anaasɛ wɔsiesie mfidie wɔ hɔnom no, wɔakɔ akɔtutu ayi aboa no ama Sabem no ka sɛ wɔagyaa aboa no ama no kɔ. Nsɛm sisi kaseɛ bɔ a yɛde brɛ mo wɔ Master P TV so no, aha na Brɛbɛmɛ Kwame no nyinaa si. Kae sɛ nnwumakuo a wɔsɔ yɛn asene ma yɛde kaseɛ bɔ no brɛ mo no yɛ DJReloaded dot com, DJReloaded dot com. Wɔn no yɛ music site, sɛ wopɛ music biara na woadownloadu a, wɔbɛtumi aboa wo na ɔsɛ wɔdownload nyinaa sɛ gospel music, ɛyɛ hip life, hip hop, adada mu anaasɛ mixes ahodoɔ nyinaa, mixtape no nyinaa no wobɛnya bi wɔ www dot djreloaded dot com. Saa nso no nsa ahodoɔ a yɛde brɛ mo no nso ne nyinaa no yɛakɔkyerɛ ne nyinaa no de agu abɛɛfo ntintan fidie kɛseɛ no so www dot master p one dot com ɛhɔ na yɛde nsɛm no nyinaa akɔ nti wo nso wobɛtumi abie hɔ na sɛ wobɛtumi akɔ hɔ Wɔakenkan nsɛm ahodoɔ a ɛnam so na sɛ ɛrekɔ so wɔ wiase afanan nyinaa no, wɔatumi akenkan ne nyinaa adi hɔ nom. Akenkanfoɔ a wɔde kasaguai brɛ ho, me din ne Amanseɛ Nsoromma, Kɔbena Owusu-Mensah me din, ɛho hia me, makra mo.